देखी कते बेर भेलै अखन तरी गेलै हे कतहु देखेबो नहि करै छै ओतऽ रस्तोमे नहि देखै छै सब हा बहिन चलि एलै सब गोरा राखी बान्हि लेलकै आ टाइम भए गेल छै टाइम देने छै से टाइम कहलो टाइमसँ भरि सब बीत जेतै एवरी नहि हेतै।

टाइम छै अखनी तबो कनी एकला रहल छै पंद्रह बीस मिनट टाइम छै अहाँके तऽ खाली लौल रहैए बहिन बहिन बहिन झूठोसँ बहिने बहिन तऽ रहै की करिए घरवाली घरवाली करिए कि बहिने बहिन कहाँ कर- आयल कहाँ आयल टाइम पर कहाँ आयल ये सबसँ तऽ- गाड़ी आयल छै। यहाँ गेल रहिए ने भाग बन के एलिए ने तऽ हम जेबै ने हम तऽ भोरे गेल रहियै बहिना हमरा- यहाँ जोका हमरा बहिन के ससुरा वाला नहीं छै टाइम नहीं देते हेतै तऽ उ की करते लिअ अहाँ पेड़ा ताकैत रहू ताकत रौ आइ जे छै ने आबऽ दियौ आइ छोटकाके आबऽ दियौ भुटबाके तकर बाद हम देखा दै छियै चलि एलियै आब हाँ तो चल ले आ सुन ले एक बात कर दी छो हँ आ यार जो कहूँ तोर भाई कुछ बजलो हँ तो बात ठीक नहीं तू कर दी छो हम समझा दिया अपना भाई के बाप रे बाप अहाँके कहिया कथी कहैयो से कहिया कथी कहिया बस आ कह दिन के तू नहीं रहे छी से ओही ना आगू में बैठल आ जेठ चेठ अपने कहिया देलकै तऽ की भए गेलै चलू की भऽ गेल काद ओकर बात सुन के हमर शरीर पूरा गर्म हो जात रही बुझले कि नहीं तो समझा दिए कह दी छोड़ हेतै आ सुन जल्दी राखी ब- बनिए बुझले हँ आ आइए निकले पड़तो किला कि हमरा काम बहुते छै सावजी बजित रहली है अहाँ चलि जेबै हम रहबै चारि पाँच दिन ए रहिए एक महीना रहिए

जहाँ जे कहैत रहियै गोर लागै छै भैया ओ बाबू एकदम नीक रह एक तऽ बहिने बहिने भोजन सब जे छै से कुदै छी गोर लागै नीके रहू अते लेट कथी लए भेल आय अते लेट कथी लए भेल आ लेट नहि होतै बुझै छी काम करै छी तऽ लेट नहि होतै बैठ जा काम करैत रस्तेमे आबै छलियै खाना जे भोरे बनेली ओ खाना के खेतै आब खाना खाना खाना के बात छोड़ू खाना खाना वाला नहीं खाब हम खा के आयल छी हम। ओ बना के जे भोरे रखना चू के खेतै

एकरा कुछो नहि छै एकरा घरमे भरिसक छुट्टी नहि दैत रहै काम करै लए गेल रहियै नहि अथी करे गेली रोपनी करे गेली हम काम नहीं करबी तऽ कथी करबै तऽ आइयो के दिन में अहाँके छुट्टी नहीं छल ओ तऽ केना कऽ केली से आलू बुझै छै अहाँके तते काम है घर आलू में। के आलू

ले बने की राखी बना लिअ आ तकर बाद जे खान पियन के बात हेतै कते बेर भए गेलै भैया राखी बान्है लए हमर भाय एखन भाय एखन भुखले है हम की हमर भैया भुखले छै जल्दी चलू जल्दी चलू तऽ बाते ने बुझै छै काम करे एतै देखली कते झगड़ा करै छलौ भौजी लेट केली से हँ? की कर एकदम खुशी रहै हमर बहिन

खाना का नाम कहलियो ना नहीं खाब हम हमरा काहे? तरु- तरुआ भगोरवा से गैस बन जात रही हमरा हम्म, हम बुझी बाहर तरुआ में- बाहर में भेटबे न करे से खाए ले आए कि तरुआ पकड़वा से गैस बनि जाए नहीं अटाई हम घी से चला बितरी छिए आदमी यहाँ केहन चीज गैस नहीं बनत बुझो करे छी गैस बनी हमरा तरुआ है चारटा पाँचटा तरुआ मेजमान तैर के राखना छी रौन त खा ले आ, आ। आ प्रेम से खा के तकर बाद विदाई कर देब हमरो ओकर यदि दुनू गोरा अहाँ अपना जुट से अहाँ जेबै हमरो ओकर जुट